Makanya bibinian jangan jangan sok keras di story story tuh mengungkayakan bebelahan misalnya iih tapi kami kada berniat untuk mengungkaya bebelahan tuh kebetulan dari kelihatan jangan kisah kada tahu kaya itu nah. Oke halo dasanaku barataan dimanapun buan pian berada.

Ih, amun misalnya baju nih bau juga kada cium juga sana ya kalau lih. Ih, jangan tapi abut napa ku tampar sih ku. Oh, bungang. Jadi kamu ngerti lah kawan eh bahwa misalnya tuh ada orang nang katuju bener lawan baju han. Ih, jadi dipakainya tarus kada apa-apa juga ya kalau lih. Ih, nah, kalau misalnya kamu handak mesan silakan hubungi aku di Instagram lah. Soalnya promosi lih. Oke kawan lah, jika usah banyak padel lagi aku tahu mereka anak hiburan kan jadi kita langsung mereaction di sini. Oke, okay, langsung aja lah. Let's go. Anjay. Ih, kawannya aku udah balik ke ruko bedahulu nah. Ih, kada sabar lagi aku. Ya aku marah ada balik ke bedahulu. Ih, melihat nang kayak ini pulang ya, Ti. Ih, kada lah. Ih, nyaman bener kayak itu nah. Habis buka nang sigar-sigar kan kita imbah puasa ini ni, imbah tu nonton pulang nang sigar-sigar nang kaini nih. Iih, memanjakan mata banar kawan ai, style kekinian ya, pasukan terus pasti ketuju banar kan. Ya kita next aja gin dulu. Okey. Anjay. Coba kita ulang kawan lah. Ikam perhatikan jogetnya tu nah. Nah, joget nang kaya ini nih maksudnya napa yo? Mudilnya tu kaya ada nang tumpah kaytu nah ya kalo lih han. Kalo tagatuk-gatuk mic dah. Nah. Iih. Tambus hayalan buhanmu tu. Nang kanapa kah nah. Handak apa? Anjay, ni coba aku miang lawan ikam nah. Huh. Handak digasak kah atau handak apa nah? CPDM. Maras aku melihat ikam. Mai ja. Sot dimarasi bibinian. Han, Heeew salam lah gasan pimpinan yang ada di video tuh humm mungkin nya begayaan haja tau lah heeh atau bujuran bisa jua kan amun bujuran nyaman lagi WA kosong lapan lima tujuh lima ampat lima belas oke dah heeh anu channel youtube ku jangan sampai mempublikasiakan yang anu nih WA urang eh kita tersebar ya kalo kasian nih nya. Bang marah abang ai apa jua bang ai. Tuh bungang. Kenapa ja? Udah glowing, pentilnya yang gak item, lubangnya kecil, wah idaman banget. Ini emang kada salah? Suah kada yuk kita reaction yuk? Atau belum kali? Eh, marah sudah kah atau belum kah? Yang penting kita komentari dulu ya kalau leh. Udah glowing ja, pentilnya gak item, lubangnya kecil, wah idaman banar. Eh, cuman Ikam maharap akan bibinian nang macam ini saurang pang hiih, susunya habang lah jua hiih, kupala butuh nih anu lah jua hiih han, jangan tapi maharap akan nang sampurna kawannya amun saurang nang babaya mayu ha jua. Nah ulih, imbah jugit-jugit nang kaya itu kawannya tinjak ja sakali di burit.

Iih, nya tergantung nang di ibadah haja, makanya kita dibabanyaki ibadah bubuhan mu jangan terlalu nang manyeledrel lah. Iih, apapun lah misalnya seledrel kada kada anu lagi dah wahini kada rami lagi, apapun ubat ubatan nang ikam minum tuh jangan lagi terlalu meminum. Humm, padahi pang aku ubat napa gerang nang rami wahini. Iih, nyaman nah kita. Hah, berukon tu nah.

Tapi kita setelah mengeluarkan apa nang ada di isi hati kita, kita minta pertimbangan dulu dari kakawanan kita. Mm-mm. Jangan apa nang ada di hati imu tu ikam ungkapakan aja tarus. Ih, butuh jua pendapat orang lain tu. Ih, amun misalnya ikam keluarkan apa nang ada di isi hatimu aja tu ngarannya ikam kaya what the fuck lah. Ih, sakahandakmu ngarannya. Jadi maksudnya nyaman ikam bertingkah laku tu sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Anjay. Ya kalo lih? Hihi ikam maksudnya banyak partimbangan kakawananmu. Misalnya contoh, eh kawan aku handak nang batindik nah disini, dimana nih, di talinga misalnya. Eh jar kawannya jangan, jangan batindik ikam, kena ini ini ini ini. Nah kan ada partimbangan tuh, baik buruknya kena ikam saurang yang nantuakan han. Mbahnya lagi harat banar pandir leh nyelidriw asa aku.

Pintar pulang mambaca sholawat. Han. Kada lah kita tuh idaman banar kaitu nah. Mun pasukan troy ai jauh ai dari nang kaitu tuh. Ih, nang katuju pang babalahannya pang kalihatan what the fuck lah. Haa pang. Pasukan troy pang ai nah di jalan tol baramian inya. Haa balalajuan. Ada nang basapida jua nah di jalan tol jar. Sama leh pasukan troy ja di jalan tol banyak anu nih mandadai. Iih badadai muha banyak asli. Aku tuh kawan ai, ini jalan tol barabai kalo leh. Aku tuh handak bakisah sedikit lah, ada pengalaman pahit ku di jalan tol tuh. Jadi dahulu tuh kan aku ada bisi pacar, nah pacar ku tuh handak mutusi aku di jalan tol bangsat. Iih, jadi inya menyuruh aku betamuan dulu ke jalan tol tuh. Mah jalan tolnya hanyar tuntung di ulah. Habis tuh Aku datang batamu lawan inya sakalinya lawan pacarnya kampret pancar pacar hanyarnya tuh putusinya aku dihadapan pacar barunya tuh ya memang pang dahulu tuh kan aku pakai beat inya pakai anu tuh kendaraan trail jadi kalah saing ai aku tapi ayuh ha dimanapun ikam wahini lah coba lihati keadaanku yang sekarang dibandingkan laki yang ikam pilih semalam tuh han. Tabaik mana wahini kaadaannya? Baik nang, pacarmu pang sakulih. Hiih amun aku ni pina hungang banar. Okey. Udah udah okey cukup jangan nang sampai bawah patah crot kita disini.

Apa daya ulun yang katuju mancucuk pentol di pinggir jalan tuh gin bisa kada ingat hitungannya. Hai! Han. Maksudku tuh kawan ai, apa yu, jangan ikam anggap bahwa kedudukan urang tuh ikam bisa lihat dari tempat tongkrongannya. Kada jua banyaknya pang urang nang high class tapi tongkrongannya tetap tetap di bawah. Hi, kada nyangka kape-kape.

tongkrongan ke kape kape kan banyak orang yang kaya gitu aku tahu iya apalagi di banjar kita weh ada kape hanyar ke kape situ mbah tu dapat fotonya weh kisahnya ins anu posting di instagram weh kisahnya dah orang manonton kan rancak ke kape padahal manang ngah iih an maksudnya apa yo jangan terlalu ah berusaha untuk tampil high class kaya itu nah iih amun ikam bujur high class pas kada kaya apa am iih. Han, jangan, jangan lah kita tampil apa adanya haja. Amun buhan ikam handak mancucuk pintul di pinggir jalan kada papa ko, sama haja jua. Hiih, kita model nang pasukan mancucuk pintul di pinggir jalan nang rancak mahilap pintul paman tuh. Hiih, ganal banar dusanya tuh kawan ai, jangan lagi lah. Cinta ulun ka pian tu ibarat kawat unjun, amun sudah takait ngalih lalapasannya. Anjay. Cinta ulun ja kaya kakait unjun bila udah kaana lain lalapasannya. Pian dah karuan kait nah. Nggih. Di hati pian tu nah. Set tarik. Nyaman amuk biniku. Jadi pasukan troy ja nah. Tarik anunya hatinya untuk ke hati pasukan troy nang sledrel wara nih. Kadang lo. Bubuhan mu, inya tu kawan ai mangucup jarijinya saurang lah, bubuhan mu jangan tambus hayalan, aku tahu ai dirumah situ. Gin kita next aja gin, kita ngalih disini. Sok sange ja di sosmed, giliran di ya itu nangis dasar wanita nggak ada akhlak anjay. Ih bibinian jua nang kisah mambari banar pas di di karasi lalakian lalu ha manangis tu kaya what the fuck lah makanya bubuhan mu bibinian jangan kisah nakal iih kalu misalnya dinakali oleh lalakian ikam gin hamuk han saurang badahulu mem memberikan kode untuk maulah Lalakian jadi nakal. Hi, makanya bibinian jangan jangan sok keras di story story tuh. Meungkayakan bebelahan misalnya. Hiih. Tapi kami kada berniat untuk meungkaya bebelahan tuh kebetulan dari kelihatan yang kisah kada tahu kaya itu nah. An aku panas dah eih. Pokoknya bibinian jangan nang mamancing lalakian kalu misalnya kada wani hangit binakal. Anjay bening banar ha sampai bawah pulang.

Tapi maitik tu maksudnya apa? Maitik tu pinanya malihoi kah? Hih. Aku kada ngarti jua lah. Mungkin bubuhanmu pernah nih banyak nih maksudnya maalami. Bubuhan yang malihoi tu aku hiran banyak tarus duitnya kam. Hih pinanya barajaki banar bubuhannya tu lah. Hih. Buat family and kalo bagamat and haji kokom habis akan duitnya jar. Oke.

Urang tas tu kan gasan maandak HP kah, maandak duit misalnya. Ngini tas gasan maandak makanan nang ada di urang aruh. Madai ja anu nang apun acara kanapa ja wadai ko habis pasaan ja kada tapi banyak urangnya nang datang. Sagalinya Acil ngini pelakunya. Tapi aku tahu ini pidio ni kan cuman begayaan kaitu nah kebutuhan tiktok aja heeh emang kada tahu pang kalu bujuran kan kita kada tahu jua. Oke kawan lah jadi kita sudah nonton tadi punya karena podcast sana terhibur dan yes kawan kada ada apa lagi nang ku sampaikan heeh berukun nah hmm pagi ya. Kuharap bubun ikam di sana sehat tarus lah, panjang umurnya, murah rejeki, lawan puasa jiwa, puasa nang belum puasa. Hiih, bang ulun mah kada ada puasa bang mulai pertama bang makanya puasa supaya sangkut jekat. Hiih, ya kalau lih makanya hiih bubuhan pasukan tro ini biar je bubuhanmu misalnya ketuju mau warung cuman puasa tetap puasa ya kalau kita. Hiih, tapi misalnya ada puasa aku ada tahu lah, terserah bubuhanmu aja tuh. Ya aku kada peduli jua bu mun kada puasa kah, anak puasa kah. Ya oke kawan lah, terima kasih gasan bubing kami sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel KP Official, channel Banua Taiman ini. Kita bertaman pulang di konten reaction selanjutnya. Bye.